penjo mokwongo mawato penjo ni suda kadok achung' Nairobi. Ah, ing'e ni inyalo dhi tiyo oko. To kiduogo inyalo bedo gi weteni. To inwang'o ka od minwa oyiech. Yeah? Eh. Irito ni weteni matel mondo oger koso in iduogo ni iwacho ni am. Aduke lost dala. Nyaka iduke lost dala. Yes. Mano e gima watimo, Homa Bay oyiech. Odwaro wuoyi mowuok oko. Wuoyi manyalo biro konye kaka onyalo konyo od min. Yes. Mar ariyo apani openj ni to ang'o masetimo? Uh, akia ni be eh, wuoyi mo eh, opo- be be odak o- o- odak e Homa Bay. Openj Nikech- be nitie nyithindo moko ma isechulogi fees, Eh, ang'o ma moseti- asetimo? eh.
Nikech kata kinde mane an Nairobi, Yes. Nitie kanyalo chako um, agero administration block gi dining hall duty girls yes. agero administration block gi classrooms kachar girls in kagan ang'iewo buses ariyo uh, asumbi girls kane dometis owang' homa bay nabiro ma achoko pesa mwagero dometis ariyo homa bay uh, Ne idwa ni mondo oger dormitory Orero Boys. Agero gi pesa na mane kata arambe ne ok watimo. Uh, ah, Tom Mboya Girls, um, uh, Pamela Mboya Girls uh, Mwalo in uh, Suba North. Yes. Nagone gi arambe moger. Uh, Tonga, Tonga Girls nwagone gi arambe moger. Gin skunde mang'eny madhi na chiegni piero adek. To mogik awinjo ka wuod koredo moro ma be apa ni ang' nanene nikech abiro dhi pala kawuono godhiambo mm. ma jo amshon oduonge ni ang' nobi yeah. uh, na biro mago arambe ogenya girls mm. ma ok bor uh, ma ok bor gi dalagi mm. koro nitie gik ma asetimo mang'eny kata mane an gavana kindego ne ok adwa bedo ne ok adwa bedo gavana ma Homa Bay mm. to nikech jothurwa ne gidwaro ne gidwaro mondo uh, mondo mondo mondo akonyi yes. Uh, mar ariyo apani uh, mama ma Ringa Kojuacho wacho ni, ni, ni, ni uh, pok gineno caravan karingo mm. caravan biro biro nikech wachake sani endi iwinjo ka waloso ni wachako gi chiefs wabiro resource chiefs mondo okonywa golo ji nikech chiefs ema ong'eyo mm. nyathi konyuol to chief ong'eyo ah, motundo higni apar gaboro chief ong'eyo mm. motieko skul chief ong'eyo koro wabiro tiyo gi chief watiyo gi chiefs wa mm. ok en ni go koko ringe ndara ni mane kitiyo ah, kata jo kisumu oketho wach ringe ndara no nikech eh, iyudo ka ok translate gi ok translate nikech ji odak e kor piny ok gidak e lam ok gidak e lam ya koro go lose lam ober ndio nikech ji biro winjo wach wach kidonjo iye kucho to en more effective kidonjo iloso gi ji wang' gi wang' yes. or kaka wal, koro waloso e radio mondo wa explain ne ji mm. eh, uh, I'm sure ni Dala FM uh, eh, is doing uh, timo tich maber kabisa kaloso ji gi ji ka jiwo ji mondo ji owuog oginene mondo ji owuog okawo kura to mogik an winjo kosiepna moro ma ugenyo openjo wach mar niang' mar eh, ginene kodhi moro kanyo kodhi moro eh, moro kanyo tindo gwaro nyaka na weche weche mag niang' A- abro kawo namba ne mondo a- a- a- amiye agronomist mo- jok manyalo loso kode manyalo dwoko penjo ne maber to gima duong' mogik ni ni ah, an ok amany tich Ah, ka jopiny oyie ni ginyalo miya thuolo mondo atinegi, abiro tiyonegi. To ka gikawo ng'ama chielo, to an ok anyal ringo awe, a- awe dalawa. Wuoyi ok ringo e dalagi. Yeah, abiro na bedo ka, pod abiro tiyo nikech ok ochuno ni inyalo mana konyo ji koyieri, pod nitie gik moko minyalo timo. To aparo ni koluwore gi ujuzi masenwang'o, experience masenwang'o kuom higni mang'enygi aduogi mondo akonjo dala. Nitiere jomoko mamanyo tich, mamanyo msara. An ok amany tich mar msara, amanyo kaka anyalo konyo jothurwa. To mogik, yiero itimo gi jopiny. Jopiny ema nyaka ne ng'ama ber ma giyiero. to obiro chakore gi mchujo mokwongo mm. mar uh, party mm. ma eh, jakom no explain inyalo bedo onyalo bedo consensus ma ji bedo winjore to winjruok josiasa seche moko nyalo bedo matek eh, mar ariyo mar ariyo mm. onyalo bedo direct uh, nomination, nomination ma party neno ni ka onge ng'at manyalo ginene eh, nga- ng'ani ni nyime ahinya Mm. wach ni ka Oduogo ng'ato ahinya. ni- opinion poll en gi 70 percent Mm. machielo gi 20 percent onge tiende ketho pesa to mar adek inyal time gi gi delegates mar party yes e ma kaka Homa Bay delegates gi eluf praboro gariyo mia ariyo gi piero abich Mm. Kato mogik inyalo time gi jokanyo no party mantiere gi card mm. ma members. ma mar members mm. ma Homa Bay gin elfu achiel mia adek elfu achiel mia uh, uh, mia achiel gi piero abiriyo gi adek mm-hmm. gi mia ariyo gi piero abich kanyo ero mm. uh, to mago registered members, mago registered members.
ma jopiny nyaka ng'e ni kidwa yiero ng'ati nikech ka ok itimo ne nomination mhm. ok ubi tundo kuma idhi gone kura tarik ochiko mar IBC koro chunore da jiwo jothurwa ni joma pok ondikore kaka jopati uwinjo gi ndiri kaka jopati kendo tinde ok ochuno ni nyaka idhi ng'ato bi ng'adni risit ikawo ka simu tigo star ang'wen aboro adek star Star? star ang'wen aboro adek star nono adek auchiel hash ei to process iregister uh, piyo piyo, piyo. kamano e kaka inyalo bedo ni- Jakanyo mar itimo ne jakanyo mar party mondo ka koro chieng' moro itimo nomination igone ng'ati kura nikech ka ok ibedo jakanyono mar party Ionge thuolo mar yiero ng'ati midwaro. Mm. To ka ok iyiero ng'ati midwaro, ok ubi tundo kuma unyalo igone abisi kura. Mm. Kamano. Bas apani mano endo owinjore maber. Eh, ok ang'e ni nitie penjo moro modong' kanyo endo? Koso wadwoko ne? Napani waginene waketo gi kanyakla kanyakla achiel to kata moko inyalo orona penjo go gi contacts gi abro